Merħba għal din it-tieni video lezzjoni fejn se naraw kif nistgħu nissettjaw it-tastiera tal-Windows 7 biex inkunu nistgħu nużaw l-alfabet Malti fid-dokumenti. Anki jekk m'għandix tastiera li għandha l-ittri Maltin fuq it-tasti, jien xorta waħda nista' nuża l-alfabet Malti billi nissettja t-tastiera virtwali jew ipprogrammata fil-Windows. Mela, nerġgħu nidħlu fir-Region and Language Settings billi mmorru fuq l-Start button, Control Panel, Clock Language and Region u Region and Language. Issa minn hawn immorru mill-ewwel fuq Keyboards and Languages u Change Keyboards. Hawnhekk nista' nara li fil fis-sezzjoni tal-installed services m'għandix keyboard Maltija, għandi biss l-English United States. Mela, nikklikkja Add u mil-lista nfittex il-Malti jew Maltese. Nikklikkjaw fuq is-salib li hemm fuq ix-xellug tal-Maltese, Malta, u naraw hawnhekk li għandna lista oħra. Nerġa' nikklikkja fuq Keyboard u nsib hawnhekk li għandi mill-inqas żewġ keyboards, żewġ tastieri virtwali tal-Malti, waħda b'47 tast u l-oħra bi 48 tast. M'hemm xi differenza kbira bejn dawn iż-żewġ tastieri. Ġeneralment jekk għandek tastiera standard, il-48 key tkun biżżejjed. Fuq tastieri kemxejn differenti jew fuq laptops, jista' jkollok bżonn tuża tastiera tal-47 key. Id-differenza hi li t-tast tal-ittra Z fuq it-tastiera tal-48 key jinsab fit-tieni filliera minn isfel fuq ix-xellug, eżatt wara x-Shift. Fuq it-tastiera tal-47 key din tinsab wara t-tast tal-ittra Ħ jew taħtha. Fil-każ tiegħi hawnhekk se nittikkja ż-żewġ tasti ħalli jekk ikolli bżonn naqleb minn waħda għall-oħra nkun nista' nagħmel dan mingħajr ma jkolli nerġa' noqgħod nidħol f'dawn is-settings. Mela, nikklikkja OK. Issa għandi il-lista hawn, nikklikkja Apply. Issa li nista' nara l-lista tat-tastieri tal-Malti, nista' ndur fuq il-parti ta' fuq ta' din il-paġna fejn għandi Default Input Language u nagħżel minn hemm it-tastiera li rrid. F'dan il-każ jiena ħa nagħżel il-Maltese 48 key. Dan ifisser li meta nitfi u nerġa' nixgħel il-Windows, il-lingwa tat-tastiera se tkun issettjata awtomatikament għal dik tal-Malti u għat-tastiera ta' 48 tast. Nerġa' nikklikkja Apply. Issa immur fuq it-tabella li jmiss hawnhekk, il-Language bar. Naċċerta ruħi li għandi Docked in the Taskbar mixgħula. Din tkun mixgħula u ġeneralment issibha ttikjata. Din l-għażla tpoġġili l-buttuna tal-language bar fit-taskbar hawn isfel kif qed naraw hawnhekk. Bħalissa qed turini għadha l-English United States. Dina nkun nista' iktar 'il quddiem nirranġa naqleb il-lingwa minnha mingħajr ma noqgħod nerġa' nidħol fis-settings. Mod aktar faċli huwa permezz tat-tastiera stess. Jekk immur fuq l-Advanced Key Settings, hawnhekk, sewwa, nista' nara li għandi il-Left Alt Shift bħala hotkeys bħala sequence hawnhekk biex inkun nista' naqleb jien minn lingwa għal oħra biha. Jiġifieri jekk nagħfas l-Alt u shift inkun nista' naqleb minn lingwa għal oħra kif qegħdin taraw hawn isfel. Jekk nerġa' mur lura fil-language bar hawnhekk naraw ukoll li għandi show additional language bar icons in the taskbar nittikja jekk mhix diġà ttikjata ħalli nkunu nistgħu nużaw affarijiet oħra iktar 'il quddiem kif se naraw. Mela hawnhekk nista' nikklikja OK jien. Jekk naqleb għat-tast tal-Malti u ħanerġa' nuża l-keyboard għalhekk issa, ħanaraw li għandi wkoll din il-buttuna tat-tastiera żgħira hemmhekk. Minn hemm jiena nista' naqleb bejn tastiera u oħra tal-Malti stess. Jiġifieri jekk ikolli bżonn naqleb għal 47 key minflok il-48 inkun nista' naqlibha minn hawn mingħajr ma jkun hemm għalfejn noqgħod immur fis-settings nerġa'. Mela, lesti mix-xogħol hawnhekk nistgħu nikklikkjaw OK. Nerġgħu noħorġu mill-control panel nista' nikklikja fuq li jen hawnhekk u nagħżel il-Maltese language issa u hemmhekk għandi kollox. Mela issa nistgħu nittajpjaw dokumenti bl-alfabet Malti. Fil-video li jmiss se naraw kif nistgħu nagħmlu dan.